Hu khou ḓi vha na pre-sentencing report ine ya kha ḓi tea u thoma ya itiwa, i kha ḓi vha na mafhungo a si mafhungo ri khou tou namba hafhiwa judgement ṋamusi zwo vha zwo fhela thi. So ro dzhena ngei khothe, ri tshi dzhena khothe Livhuwani Maḓadzhi a takuwa a ima, vha mu vhudzisa Murena uri u na maḽoyara na vhunga sa vhunga heiḽa ḓuvha nga dzi four dza December ri tshi bva hafhanoni, vha vho mufha uri mini vha khou mufha tshifhinga tsho uri o nyaga maloyara is ḓa u ḓo nyaga maloyara awe eh, a private kana a muvhuso kana a to ḓi ambela ene muṋe so ene muṋe vha tshi fhindula a fhindula a vha khou amba uri ene na application u khou ḓo amba nga presentencing eh, report u khou nyanga u dovha amba na nga baili reconsideration a ri u na mbuno ntswa murena vha ri hai u sathu thoma u amba na nga dzi application kha ri thome ri fhirese a ri thome ri fhire hafha um maloyara ri khou tea uri zwi ambe zwi kha record zwi pfale kha record uri hu na maloyara na kana a huna a vha khou sumbedzisa uri hai ndi ḓo ḓi imelela vha vhudzisa uri u ḓo ḓi imelela ndi u ḓo ḓi imela zwino fhedzi na kana u ḓo ḓi imela u ya ho ya arali ndi ḓo vhona uri ndi ḓo itisa hani zwi amba uri arali nda ita zwavhuḓi u ḓo ḓi imela u ya ho ya mara arali a vhona uri ha ngo ita zwavhuḓi u ḓo nyanga maloyara um u ḓo vhona uri bva zwi bva hani zwi tshiya phanḓa thi na vhone murena vha zwi ṅwala fhasi uri hai u ḓo ḓi imelela until further notice. U bva afho vha thoma u mu vhudzisa ha uri presentencing report yo yo lugana a ri presentencing report a yo ngo luga ngauri ndo ri ndi tshi kha my social worker my social worker vha ri vha nyaga court order vha tshi ṱoḓa court order nda founela eh, mutshutshisi vho mulanga phuma nda vha vhudza uri eh, hu khou ṱoḓiwa court order ndi zwi itise hani vha ri vho mulanga phuma na vhone vha ri vhone a vha ḓivhi uri u ḓo tea u tou zwi itisa hani zwo tou ralo ngori a zwiho khavho athi ngori ndi maloyara wo- wo requesta wo presentencing report hai na murena vha ḓi tendelana navho mulanga phuma uri no- zwi khou pfala uri mini vho mulangapfuma vha nga si zwi ḓivhe uri um hu khou tea u iteani ngori heinoni request yo tou nga maloyara awe vha tshi khou pfha uri vha khou ḓo ita from tshikwamani tshavho vha i maker sure uri zwithu zwoṱhe zwa presenting report zwi a fhela vha sa khou zwi ḓivha uri zwi ḓo nyaga u ḓo nyaga tshumelo ya muvhuso vha fhedzisela vhe vha vha vha khou amba murena uri zwi amba zwori zwino nga ṅwe nḓila u khou nyanga u apuḽaya na uri a wane ma social worker a muvhuso a mu thuse vho mulanga phuma vha sumbedzisa vha state vha sumbedzisa uri hai vhone a vhana a vha khou object a vha na problem nazwo kha ite nga nḓila ine a khou kha vha kha vha mu itele court order a ya wana ma social worker ene a ḓo ya a interviewer vhathu vhene a khou vha funa uri vha interviewer vha tshi khou ita vha tshi khou prepare heinoni sentencing report hai ndi hafhaḽani a tshi ri ho luga zwi amba uri heyo application yanga ndi nthihi yo bvaho ndi khou ḓa kha ya vhuvhili ndi na ṅwe application hafhanoni application yanga ndi yo uri kha vha ri considere bail bail kha vha i ri considere heiḽa bail um mara mafhungo ane o vha a sathu to mu amba u kana u i vhala ripoto ya yawe thi fhedzi murena vhavha vha khou sumbedzisa uri mini vhone vha khou pfha uri u tonga hezwi zwithu a zwi procedural procedural a zwiho a zwiho mulayoni uri vhone vha nga dzhia tsheo tsho uri vha khou khantsela baiḽi yawe vha fhedza vhafhi vha dovha vha dzhia tshiṅwe tsheo abe tsho uri eh, baiḽi yawe vha khou i vhuedzedza uri ene kha a nnḓa um vha ri zwi vho zwi tshi tonga ndi u thetshelesa aphili kha kha decision dze vhone vha dzhia um ene muṋe a tshi sumbedzisa ri hai murena i hone section ine ya to amba nga hazwo hezwinoni zwa uri zwi a konadzea uri vhone vha ambe nga hazwo vha ri i ri mini section ari hai ndi hafhanoni thi khou i ḓivha mara ndi a i ḓivha uri i hone ndi ḓo ya nda or ndi a ḓivha zwa uri i hone vha ri okay ho luga um zwi amba uri ri ḓo a dzhena for ten minutes iwe u fhenḓe fhenḓe u sedze section heinoni ine wa khou amba uri i a tenda ri i vhale um a sumbedzisa uri ene zwa bugu a nga si kone ngauri bugu u ḓo fhenḓa fhenḓa a neta ndi khwine u shumisa inthanethe a nga nyaga laptop kana founu ya re na inthanethe uri a fhenḓa fhenḓe vha vha vha khou vhudzisa uri zwino u tshi khou amba nga u rali u khou nyanga u sumbedzisa uri ngei maṱatshe u vha u na founu naa ngori a u ngo tendeli u vha na founu a ri hai murena a thi khou ri ndi vha na founu hangei maṱatshe na wanala na founu ni ndo rwa sa sa ṋowa yo dzhena muḓini zwino hai a thi shumisi founu nṋe um nṋe Zwino vha sumbisa uri, Zwino u zwi ḓivhisa hani zwithu iwe? Ara hone vha, vha, vha ri, U zwi ḓivhisa hani zwithu? Ngori iwe arali u tshi khou ri iwe, hezwi zwithu zwi amba uri o zwi ita kale, o sumbisa uri ene o zwi ita kale, o zwi, o zwi sedza kale murahu hangeni a tshi guguḽa, a tshi guguḽa a tshi sedza uri milayo, zwithu zwa mulayo zwi tshimbilisa hani. Vha ri, Zwino iwe wo zwi ḓivhisa hani uri u ḓo vha u incarcerated zwino, u ḓo vha wo dzula dzhele zwino, maṱatshe, u ḓo vha u maṱatshe zwino, wo zwi ḓivhisa hani? Wo thoma u ita E ri setshei u tshee hayani u sathu fariwa? A ri hai. E thi ri ndi na fha ngei maṱatshe nga ḽavhuvhili na nga ḽavhuṱanu hu ḓa vha mashaka anga na vhangana vhanga vha ya ḓa vha ḓa vha nda vha ndi kho vha kho nthusa u ita dzi risetshe dza uri hu kho ṱoḓea mini ha murena vha ri okay a ho luga zwi amba uri mini iwe u ḓo tea uri u ite u ri ye ri adzhene thi ri step down nyana u vhuye u ḓo ri vhudze uri section ine wa khou amba yone ha vha khou sumbedzisa uri na na na application ya hone ya vha i khou ṱoḓa i khou bva kha miya ṅwana wawe i khou tou ḓisa vha ri a na application ya hone i khou ṱoḓa i tshi bva i kha gallery a i a ngo ṱoḓa na yone muṋe vha ri a ri vhone vha tshi tshekha vha wana uri mini ene muṋe o tou ḓi sainela kha commissioner of oath hafhaḽa ono tea u saina mapholisa o ḓi sainela a dovha a saina na hafhaḽa ono saina ene muṋe vha vha khou sumbedzisa uri mini wa zwi vhona zwa uri u si na ngeletshedzo ya mulayo u nga si zwi pfhesese u ḓo ita mistake yo no nga yeneyi fhedzi ha ngauri o vha o na ṅwe ine a i ngo sainiwa ye a vha o i fara mara wo luga a ṱuwe na heinoni a mapholisa vhe vha mu sainele vha tshi fhedza u mu sainela vha tshi to fhedza u mu sainela hafhaḽa u ḓo kona u u ḓo kona u ita nthu u ḓo kona u ḓa nayo na dzikhophi dza kona u vhaliwa hanengei eh, khothe dzo ganḓiwa dza dovha dza ganḓiwa na kha hanefha high court ee nga murahu a fhedza ri murena ndi khou nyanga ndi khumbela iṅwe khumbelo thi fhedziha ndi khou nyanga uri ndi songo lengisa court nda khumbela khumbelo ya uri um ndi khou pfha mahevhehevhe nga muṅwe wa pholisa hafhanoni vha ri na ṅwana o bebiwaho nga dzi nga dzi 25 dza december nga khrisimasi zwino na ndi tshi khombela u to mu vhona nyana o ṅwana murena vha ri hai um vho maḓadzhi hafhanoni ndi khothe a ro ngo ḓo tamba vhone vha khou nyanga uri ṅwana vha khou ita zwa midai Vhone vha kho ḓo ri ṅwana a ḓe a dzule na vhone na hafha kha dzi dogs na vha ri hai nda ndi kho to amba uri kha ndi mu vhone nyana vha ri hai vhone vha kho ita zwa miḓai ngauri na na tone ye avha o humbela nga yoyi na ni ḓo to zwi funa vho zwori ni a muḓivha ndi livhuwa dzi yoguthi e na kha gaḽari ra kho se e vha vha khou sumbedza uri mini vhone vha kho to nga vho dalelwa nga mitambo ende hafha noni a si mutamboni vha kho ḓi amba vha ri vhone vha daleliwa nga ḽa vhuvhili na nga ḽa vhu tonga vhuri ḽa vhuṱanu mara why ṅwana sa ḓi haningei vho ḓo daleliwa maṱatshi vha ḓa vha musumbedzi vha nenge vha ri hai sori murena sori murena u tambisa tshifhinga sori a vha ri hai vha songo ita zwa mitambo hezwinoni vha khou tsa vha ri vha vhudzisa houḽa wa pholisa uri pholisa iwe why u tshi ḓivha uri muhumbulelwa u na ṅwana ene muṋe a sa zwiḓivhi iwe kana u ya ita u tshi ya ngeni muḓini wawe muhumbulelwa pholisa ḽa ri hai nṋe ndi kho to thoma u zwi pfha zwino zwi tshi khou ambiwa hanefha uri nṋe ndi a zwiḓivha ndo hevhedza nṋe ndo vha ndi sa ḓivhi tshithu a thi ngo amba tshithu a vhavho ndi vhapfa vha tshi ri mini kha itse kha i tsele fhasi um case ivhe yo ima up until zwenezwo zwithu zwavho zwo no luga zwo fhelela eh, na ine yavha hone nga ngomu ṱhamusi na yone i ḓo ḓivha yo no yo no bva eh, case ndi ḓo ni vhona nga part two ngauri kha ḓi dovha ra vhuyelela ra pfa section ine muhumbulelo a khou amba yone uri ndi yone ine ya khou ita uri um ene a a ṱoḓa uri bail yawe i ri consideriwe athi bye guys